צווישן אונז נאמבער צוויי און צוואַנציק, שלום וברכה צו ר' יוסף זאב בראווער. שלום וברכה, א גוטן ר' פנחס, א גוטן א גוטן ר' יוסף זאב, ברוך השם ס'איז יעדעס יעדעס מאל א געשמאק און א קורת רוח צו שמועסן מיט דיר דא, און יעדעס מאל גייט מען אוועק מער יוספול אינפארמעישן, תכלית, וואס צו טון ווייטער אויפן לעבן דעמאלטס און און אין די אנדערע פאלן וואס ווערן דא אויסגעשמועסט. וואו, שכוח, והוי זה שכרי. ס'לאמיר גראד אנפאנגן והוי שכרו של. דעם שואל דא, א בחור'ל האט געלאזט אזא שאלה, ער האט א חבר אין זיין כיתה וואס האט א געוויסע קאמפלעקס אז אייביג ווען מען רעדט, לאמיר זאגן ס'איז דא א קופקע, ער מיינט אייביג אז מען רעדט פון אים, און ער קומט אייביג צו לויפן, וואס האט מען גערעדט, וואס האט מען גערעדט, מען האט גערעדט פון מיר? איז דער בחור פרעגט וואס זאל מען אים, וואס זאל מען אים ענטפערן, און ער לייגט צו נאך עפעס, ס'גייט שוין אויף די נערוון. נא, די אויפריכטיגקייט און די, און די, נא, איך האב זייער הנאה געהאט פון דעם.

כ'מיין די ערשטע זאך דארף ער קודם זיין אוועיר, זייער קלאר, איבער וואס ער פילט, וואס איז די סיטשועישן אז דער בחור קומט צו לויפן, וואס איז עס מעורר אין דיך, דו דארפסט זיין אוועיר פון דיין אייגענע כעס, פון דיין אייגענע טריגער, ווי בעסער דו גייסט זיין אוועיר פון וואס דו פילסט בשעת יענער קומט צו צו דיך, אלץ בעסער גייסטו קענען הענדלען די סיטשועישן.
סאו דאס איז די ערשטע סטעפ, די צווייטע סטעפ וואלט געווען לדעתי עמפעטי, פיל מיט מיט אים, פארשטיי אים, פארוואס ער מיינט אז מען טראכט אזוי פון אים, טריי צו זיין גוט צו אים, און און ועל כן דזשאדזש אים נישט, דזשאדזש אים נישט, ער איז נישט שולדיג, עס איז דא א ריזען, עס איז דא עפעס א. אן נעבעכדיגקייט, עפעס א צער, עפעס א פראבלעם וואס דער בחור האט, וואס ווארפט אים אריין אין די קאמפלעקס צו זיין אזוי הייפער ווידזשילענט, צו זיין אזוי הייפער אויף די וואך.
אויף די וואך, צו מען רעדט נישט פון אים, און צו. חששות, יא, און אויב דו ווילסט גיין צו די קאור פון די זאך, לכאורה וואס דעם בחור פעלט איז סעלף עסטיעם, סעלף קאנפידענס, ער פילט זיך ווי א, סאו, זיי גוט צו אים, זיי נייס צו אים, אויב דו האסט גענומען די מי און ארויסגעפרעגט צו אונז די שאלה. נעם ווייטער די מי און ארבעט אויף דיך צו קריעטן א פלאץ אין דיין הארץ צו קענען געבן באמת פאר יענעם כבוד און ליבשאפט וויפיל דו קענסט און צו צו זיין א רעמעדי אויף די שורש פון די פראבלעם. זייער קלאר, זייער פשוט, איך זע וואס גרעטשען מיר יעצט.
הום, סאו איך דארף יעצט דיך צוריק ענטפערן וואס יענער. אה, פנחס. קודם כל, כ'קען דיך גאראנטירן מ'האט נישט גערעדט פון דיך. מ'האט גערעדט פון אנדערע זאכן. באט מיך איז אינטערעסאנט א אנדערע זאך. פארוואס טראכסטו אייביג אז מ'רעדט פון דיך? פארוואס, וואס דא יעצט האט דיך געמאכט טראכטן אז מ'רעדט פון דיך?
כ'ווייס נישט, ווייל, ווייל מוישי געקוקט אויף מיר, ווען דו האסט גערעדט צו האט מוישי געקוקט, איך האב געזען אויך ברוך האט נאכדעם געגעבן א לאך און געגעבן א קוק אוועק. יעצט, יעצט, אונז קען מיר יעצט צוגיין צו מוישי, יא, לאמיר זאגן איך גיי יעצט צוגיין צוזאמען מיט דיך צו מוישי און פרעגן אמת'דיג צו מ'האט גערעדט פון דיך צו נישט, און קען זיין איך קען אפילו ערלעדיגן, אלע אינגלעך זאלן אפילו איבערשמועסן, אלע בחורים זאלן איבערשמועסן די קאנווערסעישן וואס מ'האט געהאט, כדי זאלסט וויסן אז מ'האט נישט גערעדט פון דיך, ס'גייט דיך עפעס העלפן? אדער די פראבלעם איז אפילו טיפער פון דעם? דו פארשטייסט וואס איך מיין צו זאגן? יא. נישט דאס גייט דיך העלפן אפילו נאכדעם, די קאמפלעקס גייט נאך אלץ דא זיין, דו גייסט נאך אלץ מיינען אז מען האט געמיינט אויף דיך און מען ארבעט אויף דיך, און מען דארף ארבעטן אויף דעם. קום, פארוואס, פארוואס פילסטו אזוי? וואס פילסטו אזוי נעבעכדיג, אזוי פארשעמט, אזוי נישט קאמפטעבל, נישט קאנפידענט מיט דיך אליין, אז דו מיינסט אייביג אז מען.

ריעקטן צום אנדערן בחור, צו דער וואס מיינט אז מען רעדט פון אים, און ער האט ריעקטן בערך אלאנג די ליינס וויאזוי דו האסט יעצט ריעקט צו מיר. איך פיל ווייניגער נעכס, דו ביסט מער אויפגעבויט ווייל אן אויסנאם משפיע מאכט אייביג בעסער פילן דעם מענטש. מסכים? וואס גייט ער פארדינען דערפון?
ווער? דער נותן? דער געבער? ס'וועט אים אויפבויען. ס'בויט אויף א מענטש אליין. ווען א מענטש גיבט.

וואס ער באקומט זאל ער באקומען מיטן חשבון אז זאל עס קענען געבן ווייטער, וואו הלוואי וואלט איך געלעבט מיט די השגה, באט אז דערהין דארף מען אנקומען. איך גלייב אז, קודם כל איך קען דיך פון די זייט און איך זעה דו לעבסט מיט די מיט די השגה, און און דאס אז ס'האט זיך ארויסגעגליטשט פון דיך דאס מיינט אויך אז דו לעבסט מיט דעם, באט איך מיש אריינגיין, איך גיי דיך נישט יעצט טריין, איך גיי דיך נישט טריין צו קאנווינסן יעצט דא אויף די זאך, אין אנדערע ווערטער ווען איינער נעמט א געלעגנהייט און אנשטאטס צו ווערן געטריגערט און סתם ריעקטיוו און צוריק שיסן פאר יענעם א שלעכטע קאמפלעקס אדער א שלעכטע כלי פארשעמען יענעם, פארדינט ער גאר גאר אסאך אויב ער ארבעט אויף זיך, ער גייט גאר ארויס מיט רייוועך, והוי זה שכרו הייסט אנגעהויבן. וואס רעפ דא? דא נאך א שאלה, איך פיל זייער שטארק פאר יענעם, בקיצור לאמיר עס אויפברענגען, ער זאגט ער איז יעצט אין טערעפי, און ס'הייסט ער גייט דורך טערעפי יא, און ער זאגט אז בשעת ער איז אין טערעפי פארשטייט ער נישט קיין סיבה פארוואס לעב איך יעצט, און בשעת ער איז אין טערעפי איך פאל דורך און איך קען מיך נישט שטארקן מיינע עמאושענס זענען אזוי שטארק. עד כאן השאלה, לאמיך געבן א ווארף אריין, איך ווייס נישט פונקטליך פארוואס ער גייט צו טערעפי, ער האט נאר געשריבן אז דאס אז ער פאלט דורך שטאמט פון עפעס וועגן ס'האט שייכות מיט די עמאושענס, ער דערמאנט די ווארט. און ווי מיר דאכט זיך אז א שאלה איז אזוי ווי די טערעפי יעצט איז ווי א א דורך גאנג אנצוקומען צו ווי ער דארף זיין כדי צו קענען פונקציאנירן ווי א געהעריגע מענטש צו ווי א געהעריגע איד און אינדערצווישן איז ער נאר אזוי ווי אינדערצווישן ער דארף דאס דורך גיין אנצוקומען ווי ער דארף אנקומען און די אינדערצווישן איז זייער זייער שווער טו די פוינט אז ער זעט נישט קיין סיבה פארוואס ער פארוואס ער לעבט ס'דא ער האט נאך א שאלה אבער איך מיין מ'זאל קודם גיין מיט דעם.

וואס איז די מטרה בשעת איך מוטשע מיך? וואס איז די מטרה בשעת, אזוי האט ער עס געזאגט, ער קוקט אן די טערעפי ווי א מיטל צו אנקומען צו די טאג וואס ער גייט ענדיגן טערעפי און דעמאלטס גייט זיין וואס, פארשטייסט? סאו דא ליגט די פוינט, די פוינט איז אז די גאנצע בליק ווי אזוי דו קוקסט אויפן לעבן ברענגט זיך ארויס אין די קוועשן. ווייל אויב אויב די אויב דיין לעבן איז דא עפעס א געוויסע פלאץ וואס יענע פלאץ גייט זיין שלימות יענע פלאץ גייט זיין אויפגעסעט יענע פלאץ גייט זיין קלאר און מסודר און און רואיג איך ווייס פונקטליך וואס איך האב צו טון איך קען דילן מיט וואס איך האב צו טון כאילו דעמאלטס מיינסטו אז דעמאלטס גייסטו זיין פרייליך דעמאלטס גייסטו זיין רואיג דעמאלטס גייט אלעס זיין אקעי איך האף פאר דיך נייעס אז דעמאלטס גייט דיין לעבן זיין בארינג, און דו גייסט אפילו קיינמאל נישט צוקומען צו די פלאץ, ווייל דער רבונו של עולם לייגט נישט אריין א מענטש לכתחילה אין א פלאץ אז זיין לעבן זאל אים זיין אזוי בארינג, דער אייבערשטער גייט דיך אייביג געבן פרישע זאכן אויף וואס צו ארבעטן, ביסט א יונגל דארפסט דיך מוטשענען אין חדר, אלס מיידל האסט דיך מוטשענען אין סקול, שטייסט ווערסט שפעטער אין די טינעידזשער יאר, די בחורים אין ישיבה מיט זייערע אישוס און די מיידלעך מיט זייערע גרופס און פרענדס און סאושעל זאכן, שפעטער קומט די חתונה, שפעטער קומט קינדער מיט פרנסה מיט חתונה מאכן, לייף איז נעווער. פרי פון נסיונות, און אויב דו גייסט בלייבן מיט די בליק וויאזוי דו קוקסט יעצט, אז אויב האסטו נסיונות און אויב האסטו שוועריקייטן, אויב האסטו יסורי הנפש, איז ד ווייסטו נישט פארוואס דו לעבסט, מאכסטו א גרויסע טעות, ווייל דו גייסט קיינמאל נישט צוקומען צו א פלאץ וואס דעמאלטס גייט אלעס זיין אקעי. יעצט גייסטו מיך פרעגן, סאו וואס איז די מטרה פון טערעפי? וואס איז יא די מטרה פון לעבן? זייער סימפל, די מטרה פון לעבן איז אייביג צו זיין אין א פלאץ וואס. ס'סיעמט אימפאסיבל אדער ס'סיעמט שווער וויבאלד ס'דא אסאך סתירות און שוועריקייטן ענד יו העוו טו מעיק איט ווארק יו העוו טו פיגור איט אוט לייף איז גייט אייביג זיין סתירות'דיג צווישן די נשמה און די גוף צווישן דיינע בחירות און זאכן וואס דו ווילסט און די סיטואשענס ווי די רבונו של עולם ווארפט דיך אריין וואס אויף דעם קענסטו נישט בוחר זיין לייף גייט אייביג זיין אביסל יא אונטער דיין קאנטראל און אביסל נישט אונטער דיין קאנטראל. און ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס פון דעם, און דאס איז לכתחילה גוט, און דאס איז געשמאק, און אויף דעם האסטו געזאגט יא, פאר מ'האט דיך אראפגעשיקט אויף די וועלט, יא האסטו געזאגט, האסט מיך פארגעשטעלט אלס די חסידישע טערעפיסט, אונז גלייבן אין די זאך, און און דאס איז די מציאות וואס ס'איז. יעצט ווי קומט טערעפי אריין? טערעפי, די פלאץ פון טערעפי איז ווען לייף איז אזוי, איז געווארן אזוי שווער, די סתירות זענען אזוי גרויס, אדער די אינדזשוריס פון אטעטשמענט אדער טראומא אדער אזעלכע זאכן, האבן אזוי צעמאזיקט דיין נפש אז דו קענסט נישט אנגיין מיט די טאג טעגליכע לעבן, דאס איז די פלאץ פאר טערעפי דיך צוריק צו ברענגען צו זיין אביסל מער מיט א סתירה וואס דו קענסט יא הענדלען, אבער צו קומען צו א פלאץ ווי ס'איז בארינג, צו קומען צו א פלאץ ווי כאילו איך בין שוין אויסגעהאלטען אלעס איז אקעי און אלעס איז גוט, יור נעווער גאנא ריעטש דעט פוינט, און און כ'האב עס געהערט פון אלע מיינע סופערווייזערס, כ'האב געהערט פון אלע מיינע טרעינערס, און איך זעה עס אויכעט. ווען איז די פלאץ ווען מען ענדיגט טערעפי? ס'איז נישט דא א פלאץ וואס ווייסט, איך גיי שוין מער קיינמאל נישט האבן די נסיון וואס כ'האב געהאט פאר כ'האב אריינגעוואקט אין טערעפי, אדער כ'גיי מער קיינמאל נישט האבן די מחשבות אדער די שוועריקייטן אדער די געפילן, גייסטו עס אייביג האבן, ס'גייט אייביג בלייבן אויב ביסטו דורכגעגאנגען א געוויסע טראומא אדער אויב ביסטו געבוירן מיט א געוויסע מידה אדער אין א געוויסע סיטועשן אין דיין פעמילי, אין עטעטשמענט, וואטעווער די אישו איז וויאזוי די ביסט אנגעקומען, די זאך גייט דיך אייביג באגלייטן און די זאך גייט אייביג. זיין דיין זאך וואס דו גייסט דארפן ארבעטן, די ציל פון טערעפי און בסייעתא דשמיא אויפשטעלן א אידישע שטוב און און האבן גוטע עלטערן ווען די עלטערן געבן גוט פאר דיך איז דיך צו העלפן און געבן כלים און טולס וויאזוי צו דילן מיט די וועלט אין א בעלענס גוטע וועג זאל זאלסט קענען דילן דערמיט זאלסט עס קענען פעיסן אבער אין אנדערע ווערטער די גאנצע מהלך פון יעצט בין איך אין א מיטל און ווען ס'גייט זיך ענדיגן טערעפי גיי איך אנקומען צו די ציל, לאו דווקא דו ביסט יעצט אין די ציל, די ציל איז אפשר יעצט אביסל שווערער, און פאר דעם א גרויס חלק פון די טערעפי, די שוועריקייט פון טערעפי, כאילו די קונץ, די ארט, פון א גוטע טערעפיסט איז דיך צו לאזן אין די שוועריקייט די מערסטע וואס דו קענסט עס נאך הענדלען, אבער דיך סופארטן אז דו זאלסט נישט אריינפאלן אין די עריע פון די שוועריקייט, וואס וואס די וואס די ביסט סטאק דארט און די קענסט דיך נישט רירן ווייל אויב די טערעפיסט גייט דיך מאכן צו באקוועם גייסטו נישט ארבעטן אויף דיין אישו און אויב ער גייט דיך צו שטארק עפענען דעמאלטס גייסטו נישט קענען סאו אין אנדערע ווערטער די זעלבע זאך וואס קומט פאר אין טערעפי גייסטו טון ווייטער דיין גאנץ לעבן אליין גייסט נישט דארפן צוקומען צו די טערעפיסט ווייל די גייסט שוין האבן דורכגעגאנגען גענוג שטארק און אויפגעבויט דיינע סקילס און דיין אנדערסטענדינג פון וואס. כ'האב צו לאנג א נקודה יוסף זאב, און כ'מיין כ'האב עס אפילו געהערט ביי דיר צווישן די שורות, אז בעצם אין א געוויסן זין, כ'מיין ס'איז שווער עס צו זאגן, ס'איז נאך שווערער עס צו הערן, אבער אין א געוויסן זין ליגט דא א מתנה אויכעט, ליגט דא א נקודה פון א מתנה, לאמיר זאגן אזוי, ווייל זייער אסאך מענטשן, אזוי דאכט זיך מיר, כ'מיין רוב פון אונז, רוב פון אונז האבן דעם זעלבן געפיל, אפילו ווען מ'איז נישט אין טעראפי, מ'האט דעם זעלבן געפיל אז די שוועריגקייטן וואס יעדער האט, שוועריגקייטן מיינט נישט דווקא אז מ'דארף איבערקריכן א בארג, אבער ס'איז סתם אזוי, מ'דארף דילן מיט זאכן, לייף, מ'דארף דילן מיט דעם און מיט יענץ און מיט דאס, אז איך דארף עס נאר איבערקומען, איך דארף עס איבערקומען נאכדעם, אקעי, מ'ארומזעצן און רילעקסן, מנוחה, אדער טשילן, כ'ווייס נישט וואס, יא? אבער דאס איז בעצם דאס לעבן, זיך אן עצה געבן מיט דעם און א עצה געבן מיט דעם, דאס איז דאס לעבן, פיגער עס אויס, ווייל פיגער עס אויס, טו די בעסט וואס דו קענסט, נישט דעם גרויסן בארג לעבן, נאר די קליינע בערגלעך דורך אויס דעם לעבן, יעדע מינוט פון לעבן, טו דאס, דאס איז עס. און עמיצער וואס באקומט דאס אויף א שטארקן עקסטרעמען אופן, און א בתורת איינמאליגע זאך, א גרויסן טשאנק אז ער איז אין טערעפי, ער ווייסט פארוואס און ער דארף וואס דארף געסאלווט ווערן, וואס ער האפט ארויסצוקומען מיט אויף די אנדערע זייט, אז איינער איז געצווינגען עס צו פעיסן אויף א שטארקן פארנעם און ער קען כאפן דעם איז כאשטל ס'קליקט מיט אים, דאס איז דאס לעבן, און אט דער קלענערע בערגלעך פון מיני טערעפיס וואס איך גיי נישט דורך א טערעפיסט נאר דורכן מציאות החיים און פון די מענטשן ארום מיר און מיט וועמען איך בין פארבינדן אין מיין לעבן, זעלבע זה עושה דבר. מסכים? גאר גאר שיין, אין אנדערע ווערטער וואס דו זאגסט איז אז די נסיונות אין לעבן איז ביי יעדעם איינעם מער ווייניגער די זעלבע איידיע, יעדער איינער מוטשעט זיך, יעצט ווען איינער איז דורכגעגאנגען גאר גאר שטארקע שוועריקייטן און ער איז געגאנגען צו טעראפי און האט עס אויסגעפיגערט, האט ער גאר שטערקערע און בעסערע כלים פון דעם וואס האט קיינמאל נישט געווען כאילו ביי קיין טעראפיסט און ער האט קיינמאל זיך אויך נישט געמוטשעט מיט די שוועריקייטן כאילו. בכללית, יא. אקעי.
איך האב ליב עס ארויסצוברענגען אסאך מאל מיט א ווארט, אז עס שטייט פון פון צדיקים אז נאכדעם וואס כלל ישראל גייט מצליח זיין ביי די סוף פון גלות, גייט מצליח זיין צו פאררעכטן דעם דעם וועלט, מיט אלע תיקונים און מסירות נפש און שוועריקייטן וואס זיי זענען דורכגעגאנגען, מיט די צוויי חורבן בית המקדש, מיט די גלות, מיט די אלע זאכן, גייט זיין סאך שענער די תיקון פון וואס דער רבונו של עולם האט לכתחילה געוואלט פון די וועלט, ווי אויב אדם הראשון וואלט ווען קיינמאל נישט געזינדיגט. די פנוכה וואס אדם הראשון האט געזינדיגט, און ס'איז נגזר געווארן אויף כלל ישראל ביי ברית בין הבשרים ארויסצוגיין אין גלות און טון די אלע זאכן, נאכדעם וואס אונז גייען מיר פינישן די דזשאב, מיט אלע צער ברחנית ובגשמיות און אנכי ל השם און אלע זאכן וואס איז דורכגעגאנגען משך די יארן פון גלות, גייט ארויסקומען די קידוש השם סאך סאך גרעסער און שענער, און די זעלבע זאך ביי יעדעם איינעם אין זיין פריוואטע לעבן, און איך זאג עס זייער אסאך מאל פאר קלייענטס.

וועלט וואס די רבונו של עולם האט דעזיינט דיינע נסיונות פאר דיך אזוי, און דיין איינציגסטע פאוקעס דארף זיין צו יא מאלן די בעסטע פיקטשער וואס דו קענסט אויף דעם אנגעקלעצטערטן, יא עקזעקטלי.
וואו, גרויסע שכח רבי יוסף זאב, די טעלעפאן נומבער ווי צו מאכן אפוינטמענטס ביי רבי יוסף זאב אדער אים צו שיקן שאלות וואס זאלן אזוי צווישן אונז אדרעסירט ווערן איז טרי פאר סעווען סעווען